Selamat malam bala peninga semua. Nyadi kitai diatu betemu baru ba malam tu. Besemengat ke renggat ke tiga puluh. Nyadi baka ke malam tu ngarap ke kita bela gerai gela nyamai kita udah makai. Ngarap ke pekila kitai tu dani enggau tubuh ti pepengerai semua. Nyadi agi ngat kita dini lalu kitai ngeleka ke renggat dua semilan meh nya. Lalu diteruska ku rengat tiga puluh tu. Pia ke munyi tampung bala peninga. Lebuh sanga ke deh bai sigau enggau sina pulai ke rumah panjai dia deh sida serumah datai ngulu ke iya tiga sebilik lalu nanya ke hari ni penatai anak temuai ke deh bai sigau sina. Sanga nusi ke cerita bekeni iya tau rembus ke menua sida Sigau kia ngagai urang dia. Malam nya Sigau enggau Sina berandau enggau Sanga minta tulung iya ngambi semengat anak seduai iya baru tang Utai bangat nanggu seduai melaki bini ti tambah ke tubuh anak iya disimpan dalam gua maya ke udah dambai urang. Agi nyadi tanda tanya sapa bagi urang ke ngambi tubuh Sara ari gua nya. Sanga nyanggup deka nulung seduai iya melaki bini laban sanga pan begunaka Sara ngapuska sumpah ti benung nuntung menua sida iya din. Aru baka selama semampai di tisi sida iya belama ngemataka sida sebilik. Taja pan nadai siku orang dia tepeda kelimpah ari siku sara aja. Aya, ibu, baka ni chara aku mantu seduai deh? ku Sanga nanya dua iku lelaki bini. Siga enda munyi laban iya pan sebaka baka Sanga enda dega nemu. Wat, Nuan bisi ngemuan ilang seribu guna nya. Enti nuan ka rembus ke menua orang kin, alai semengat sara ke diatu, nuan enda tau kena niki puchuk enggau ilang nya baru. Nuan ulih meda menua sepiak nyin. Pia ku Sina bejaku enggau Sanga. Anang irau ke tubuh nuan ti ditu. Nemu kendua ibu nuan ngintu pia aku sigau ga nyaup sanga. Ba tisi sanga dia aru duduk menening orang laki nya. Sesekali iya nguji ngachau sanga ke semak iya dia. Nyau ke gisai tudih sanga nipas pending laban ke geledi ke hituk iya. Gegining tudah sanga merening ke ketiba kanan nadai ga meda nyamuk meda inu utai. Aru ke tisi dia nyau deh dinyik ketawa petati ke ulih. Tang taja pia Aru berasai gaga enggau ati meda penatai sanga laban kaban iya siku nya ti ulih ngambi mulai ke semengat sara. Malam nya. Mata sanga enggai tinduk betati ke sida semenua ke benung dibungkus umpah ketegal ilang ke turi apai iya suba ari unga. Pengujung ke tanah alai sida ke bedidup di sumpah pedis endur ngulih ke pemakai sida besari-sari. Lebuh ke ingat ke jaku Sinda madah iya enda tau enda nuchuk diri enggau ilang ke bisi kembuan iya nya baru iya ulih betemu enggau sara ba menua siti di. Ngasuh ati iya balat amat irau. Ketegal indu ke benama Sara nya, iya mesti munuh diri, ngachuk diri, ngambika betemu enggau Sara lalu mai Sara pulai ke menua iya. Ngapuska sumpah ti nuntung semua sida Edi. Mati meh aku ti pia, ku Sanga bejaku kediri. Pagi nya, Sanga, Dani, alu nuchuk diri enggau Ilang enda bebebah. Nadai madah ke Sigau enggau Sina. Ngujung kia mati dia. Kala nya pen semengat alu pansut ninggauka tubuh dia. Sekali enchelak meda diri endang udah tengkah ba menua ke enda kala peda iya. Mayuh orang dia dipeda iya sama natika diri magang enda betanya enggau pangan diri. Bisi ke nyabak meh ku peda iya dia, dia minta rerauh minta ambi pulai. Bisi ke nguji nengah titi rawan meh sekeda peda iya dia enda ulih datai ba pengujung ketepak aja labuh ke baruh. Berasai sinu ati iya meda semengat orang dia merinsa lebuh ke mati ninggalka tubuh sida di menua. Sanga duduk sereta gegining bereti ke utai semak iya dia. Chukup nyelai je peda. Sanga nyau bingung baka ni chara iya deka ninggalka endur nya kelebih agi lebuh iya meda jematan titi rawan nyin. Enti orang ke udah mati ulih ngenataika diri ke seberai nengah jematan titi rawan nya deka idup baru. Bejalai Sanga semak jematan dia iya Peda ke orang ke labuh ke baruh din nyau kedui aja nyabak ke tanda sida iya nemu diri udah mati. Nya bala peninga. Nyu merengka tu baru ku ngelega ke semengat tau ngarap kitai begulai baru beregat ti ka datai. Nyadi nya aja ari aku selamat malam terima kasih. Mupuk dulu aku.